pakabuda zviri zvechokwadi unzi Panashe ari kudanana nemunhu anu- akanzi- anonzi ani munhu wachona anonzi emily emily Mm. ndiyo akanzi sister yako yachona Yeah. okay zvakabuda zvichiratidza kuti vari kudanana muchaita sei Ha. Ah, nenda kuti ngoita zvandinge ndaita ipapa minoti achadii alright Mm. okay okay emily emily okay panash alright Hello. Hello. Hello, Mr. Panashe, how are you? I'm fine and you, Murise? Aiwa, isusu tiri vatsvene. My name is Mr. Dembe Tembe and we are calling you from a PDO studio Zimbabwe and it. Yeah. Okay, so isusu tinodhila nemarelationships handiti hatipo pakuputsa asi tiripo pakuvaka handiti. Eh, kwakanaka. So, ya kwakanaka so tine scenario yatasangana nayo yekuti musikana wenyu anonzi emily handiti momuziva eh, emily eh, exactly eh, eh, eh, aha so inini ndodhila nemarelationship so angonditi zvene i just want you to help me like ndoda kuti mumbofonera mukomana wangu mumbotaurawo naye munzwa kuti zviriko here ndini ndega here handiti Eh, eh. exactly so hameno ari kuti zvena nemamwe mamessages machatsi akabata nemusikana anonzi lois handiti Eh, exactly so iye ari kuda kuziva kuti zvene whats going on between you and lois handiti Ah, ndakamuudza vanoti ihanzvadzi yangu okay wakatombomuudza kuti loisi ihanzvadzi yako eh, like hapana zve hapana zvoitika ha moziva ungotaura nehanzvadzi ya alright alright loisi ihanzvadzi yako hapana chimwe chiripo hamutombodanane hamutomboflete and hapana zvimwe handiti eh, okay okay uh, so iwewe emily unonyatsomuda nemoyo wako wese here Yeah, ndomuda. Zvekurevesa. Zvekutodaro. Okay, how long have you been dating imimi na Emily? Ah, tane one year. Mane one year muchidata mese. Yeah. Okay, so mukona Emily ndinaye panapa and akaterera, you know, ane ma insecurities and ma trust issues at the same time handiti? Okay, okay. Okay, so hamunawo mashoko erudo here amungade kumuudzawo so that she will be 100 percent uh, satisfied kuti ndiye ega handiti so that anonyatsogutsikana osiyana nezvima insecurities zvaanazvo zvekuti muri kudanana naaloisi anova ari hanzvadzi yenyu handiti Exactly munokwanisa kungomuudzawo zvenyu mashoko erudo momuudza mashoko eyambiro. Yeah, she has to know kuti that I love you so much. Okay. Ah, nototarisira marriage pari ah nomudisisa. Munomudisisa nemoyo wenyu and ndiye ega you are percent loyal to her, right? Yeah. Wow, that's super dope. Okay, so in a scale of uh, 100 mungamupawo how many percent? Ha 99.9. 99.9 munonyatsomuda nemoyo wenyu wese ok so ndezvipi zvimwe zvinhu zvamunomboitirana murelationship zvinonyatsoratidza ti zvenamaya muri kunyatsodanana imimi naemily Ha tikamboenda tese kuhani munhu. Alright makamboenda Eh, mese ah. kuhani munhu Eh. Well, what do you mean when you are saying hanimunhu musati maroorana aiwa haa isusu takatongotiziti tikuenda takangoendo takangoendo vanimoni yedu tega alright wow that's super eh. dope anyways asingaizve ti murelationship munotomboendwa kuhani munhu and zviratidza kuti muri kutodana wow ndimakazvitanga that's super dope anyways mati imimi loisi ihanzvadzi yenyu handiti Yeah, and eh, hamutombomude hamuna mafeelings naye and everything eh, zviri kufungidzirwa ritori drama handiti dareko alright dashupa drop okay so ndachikumbirawo mutaure naloisi ka kozi ndiye watinaye panapa ko handiko hallo handiti mati loisi hanzvadzi yenyu iwe uri kuti unaye ipapo ndombura utaure naye hanti loisi hanzvadzi yenyu imimi munodanana naemily handiti kwewamuona kupi chichi kuitika ndombura mutaure nehanzvadzi yenyu taure naye panash ah, hello ndiri chii chako

Aiwa, nice to meet you. Anti mati makaenda kuani munhu here mimi? Aiwa, kuchipapa mimi mavone kupi kuzosangana nebhebhi rangu pakuti uchiita zvakuita. Ndasangana nehanzvadzi yako, mati Loisi hanzvadzi yenyu baba, taure naye. Ku ah. Baby. Nda sister yako nhasi. Baby. Nda sister yako nhasi here nepanashe? Baby ndokuda zvingaita chii? asi unozviitirei babe unozviitirei ah, makublema mwana manje imimi munozviitirei imimi aiwa ka iwe chibaba iwe nyarara mira mbotaura nemunhu wangu iwe zvavo zvavo zvakupinda pakuti ubvunze zvimakweshe zvavo zina basa izvi mboraniwo aiwa inini ndiri inini anti imimi muri brother kune mabhebhe enyu ese ari maviri Ayewa ichinyaya kuti ndiri mabrothers but iwo haungauye utaura nemusikana wangu wandifonere uchindipenga chii chakadaro amen utaure nayo panash baby panash baby ndokuda singaite amen ko wasangana naye munhu iye kupi Hazvinei kuti ndasangana naye kupi saka inini ndiri sister yako shuwa. Baby handinoda iwe my love here. Ah, Zvaunonyazviziva ndokuda wani ndokuda wani baby. Nezvese zvandinokuitira Panashe. Baby ngwani ndotokuitirawo wani baby ndoziva unondiitira everything zvandotoda baby. here neiwe? Baby anambokusanganisa ndikutongobvunza ko uyo mukomana wenayo abva kupi? Ina ini ndakutoitawo matrust issues because zvaukuita izvizvi. Ayewa mukuru imimi matizweni Emily ndiye bhebhi wenyu handiti ende makaenda kuhani munhu ende munomuda 99.9 percent right ayewa chibaba umboraniwo zvashe chaizvezvo tondiitisa shuwa memuchinzi muri sister muri sister yake baby ndokuda singaite wa ah. taure nehanzvadzi yenyu sisi ko iwewe wakuenda kune mfesi uyu kasi ndiye wakudana naye saka bhudhi inini ndiri sista yenyu ayewa baby uyu munhu aunaye kasi ndiye wakudana naye ka ayewa ayewa mukuru musadotiza nyaya hanzi loisi hanzani emily chii chenyu Iyo nzvimbo yangu ka. Ah, imi mamusinga imi mdara imi mutikwanira ndiri mamusingati bhebhi renyu apa. Aye waka no ngochiti ko ko iwe chibaba umbori ani iwe ende muri pai futi. Ah, Muri ta- kupi? taure naye. Nei Sisirani Panashe? hatidonho kapusa taure nemunhu. Panashe? Nei Sisirani Panashe? hatidonho kapusa taure nemunhu. Panashe? Baby. Umuudze musikana wako iyeye kuti hanzi neni ndikakuona. Ayewa musikana ana basa taurei na iyeyoyo. Newe wacho futi. Ndichaita ah, zvandichaita. Usanditsvage. Uri kubva? Aa. Ah, ah. Ndati usanditsvage ndichaita zvandichaita usatombonitsvagako. Uri kupi right now? Wasangana kupi nechibaba chikutevherengedza? Ndikakuudza wozodi. Usaterere izvozvo vanhu vanenge vada kungoda kuti tiparadzane. Apa vari kutokuda muchinda ivi. Okay, ndokumbira mungomudza mashoko atari kupesera. Manje mwedzi yamashuva therapist. Ini newe zvatopera nhasi handichada futi kunzwa nezvako. Santsvage futi. Ah, mukuru in other words ari kungotaura kuti maybe right now mave 100% brother and mato ah sister yenyu zvemashuwa ndizvi. Achibaba ndikakuona ega pahwani yenyu chibaba. Aiwa but izvezvi tombotaura kuti mabhudhi nasisi handiti? Baba musadaro imi. Aiwa tatodaro ndombuda mungomudza mashoko maviri ekupedzisira akasisi venyaka. Baby Emily. Itai sisi musati baby. Ah ah.

Kuchibaba anziko. Anziko naye mukoma. Yo, anyways muruti muri kufila sei sister? Ai ndikurwadziwa. Murwadziwa. Ndikurwadziwa. Ai, okay, sure mafila sei muchinzi muri sister nika shishi. ndatopererwa awo ini Ah, so akaenda kuna kuna emil anenge achiti na lois is just a sister to me hapana chiripo right akauya kwauri futi then obva aita the same handiti so in other words muri kuitiswa muri kutambisa bhora risina mweya right Ah, chikweshe chaicho ichi so i mean muri kuti chi obviously you come back and say baby you know what this and that chi chi chi chi ini hangu handichadi ndakutosiyana naye alright eh haazi riye last born okay so uh, love. alright hamuno mashoko ma- eyambirwa mudongodzo vamwe vasikana variko vobva vari kunzi nah she's just a friend she's just a sister to me Va- chingovapewo mashoko 1 2 3 since mazvinzwira